Mae yna wleidyddion hoyw yn y Cynulliad sy'n cadw'u rhywioldeb yn gudd achos bod nhw'n ofni'r canlyniadau o ddod mas. Dyna'r honiad mewn adroddiad diweddar gan Brifysgol Bangor ar ran Cynulliad Cymru. Ond pa effaith mae adroddiadau fel hyn yn cael ar bobl ifanc hoyw yng Nghymru? A thacio i holi Cai Wilshaw, bachgen ugain oed o Gaerdydd sy'n trial chwalu'r tabŵ. Mae'n siom, achos chi'n gweld disgyblion ifanc iawn, myfyrwyr yn y brifysgol, sydd yn ofn o ddod mas, achos bod nhw'n ofn beth mae ffrindiau nhw'n mynd i weid, a wedyn chi'n gweld y pobl yma sy'n wleidyddion, sy'n fod i fod yn arwen ein gwlad ni, sydd hefyd yn ofn, ond mae angen modelau rôl i bobl ifanc i weld bod ffordd i ddod allan yn hoyw a bod dim problem gyda dod allan yn hoyw. Yn ôl yr honiad gan un aelod Cynulliad Dienw, Mae 'na wleidyddion ym Mae Caerdydd sy'n ofni'r ymateb gan eu hetholwyr petai nhw'n dod mas. Mae'n drist i weld bod gwleidyddion yn y Sen- yy chibod, yn y Cynulliad dal yn poeni ac yn pryderu am be' fydd pobl yn gweud. Dyw bod yn hoyw ddim ddim yn big deal, chimod, y dyddie 'ma. Yn ôl arolwg diweddar gan Stonewall Cymru, bydde 90 y cant o bobl yn teimlo'n gyfforddus petai i haelodau Cynulliad yn hoyw. Mae Cai yn dweud bod hyn yn codi cwestiynau mawr am wleidyddion Bae Caerdydd mewn cymdeithas fodern. Mae fe yn drist i weld bod dim aelod y Cynulliad yn fodlon dod allan a gweud bod yn hoyw. Dyw hwnna ddim yn cynrychioli i fi y fath o gymdeithas modern dyle Cymru fod.
Mae Cai a chriw o ffrindiau o Brifysgol Rhydychen wedi trefnu cynhadledd i annog pobl i deimlo'n gyfforddus i ddod mas mewn byd busnes a bywyd cyhoeddus. Pwrpas yr LGBT Leaders Conference yw tynnu arweinwyr o wahanol feysydd cyhoeddus at ei gilydd i ddangos nad oes rhaid iddyn nhw guddio'u rhywioldeb. Pam wyt ti'n teimlo bod angen am gynhadledd fel hyn? Wel, fi'n meddwl, hyd yn oed gyda'r pobl mwya' hapus gyda'i rywioldeb nhw, Mae gymaint o bobl yn mynd nôl mewn i'r closet fel petai, pan maen nhw'n mynd mewn ar gwaith. Maen nhw'n fwy na hapus dod allan i'w ffrindiau nhw a dod allan i'w teulu nhw. Ond pan mae fe'n gwestiwn o fywoliaeth, mae pobl yn lot mwy ofn o weud wrth eu cyd-weithwyr nhw. Mae Cai yn ofni y bydd y rhagfarnau a'r pryderon yn parhau, oni bai bod trafodaeth agored am fod yn hoyw yn y byd gwaith ac mewn bywyd cyhoeddus. Mae'r ffaith bod dim aelod o'r Cynulliad allan yn hoyw yn dangos i fi os dyw gwleidyddion methu bod yn onest, a fydd myfyrwyr heddiw yn gallu bod yn onest pan maen nhw'n mynd mewn i'r byd gwaith. Mae angen i nhw fod yn gallu teimlo'n gyfforddus ym mhwy ydyn nhw, a fi'n meddwl dyna pwynt y gynhadledd mwy nag unrhyw beth. Ond mae'n dweud fod lle gan Gymru i arwain y ffordd os yw'r honiadau diweddar am aelodau Cynulliad hoyw yn wir.
Ese aelod cynulliad yn dod allan a gweud fi'n hoyw, dyna fel ydw i. Fi'n meddwl bod hwnna'n neud gyment o fudd i bobl ifanc sy ddim yn barod i ddod allan neu sy'n meddwl falle bod dim gwleidyddion a bod dim pobl enwog yn hoyw yng Nghymru.